Ule chi bai leh vek ule. Tunlai hian social networking service lar ber te zinga mi Instagram ah inbumna a hluan thar leh nasa hle mai a, i hmel hriat loh emaw, i thian tha leh i hmel hriat emaw te hnen atangin an Instagram account chungchangah pui tur a ngenna i dawng mai thei a, keipawhin hei nimin lawk khan ka dawng a, he message min rawn thawn tu hi ka hme ka hriat ngai loh ania, a message min rawn thawn dan chu hetiang hi a ni, khawngahin i tanpuina ka mamawh a, ka phone thar a ka Instagram page ah log in ka tum a, link tawng turin min pui turin min ti a, Instagram chuan thian pahnih rawtna min pe a, nang pawh chutiang zing a mi chu i ni a, midang chu is not online a ni, link tawng turin min pui dawn em ni khawngaih in tih hi min rawn thawn a. Khatiang kha i thian lei hmel hriatte hnen atanga i dawng a nih chuanin a awihawm duh bik thin a, amaherawhchu chu lo awih lo la khatiang kha. Khatiang an rawn thawn che a nih chuanin i thian lei hmel hriatte pawh ni sela bum che an tumah lo ngai la, a nih loh pawhin an account kha midangin an hack sak a. An mahni an ni lo, a ni tlangpui thin. Khatiang a rawn thawn chu che kha, a phone number te i neih phei chuanin phone call in emaw han zawt chiang la, an mahni tih a lo ni lo tlangpui thin a. An lo hre miah loh a nih chuanin an account kha, an Instagram account kha mi in an hack sak a, midang in mi bum nan hman an tum tihna a nih hmel hriat loh an nih phei chuanin Ka tiang message an rawn thawn che chuanin a message ka lo chhang let lo la ahim ber a ni. Hetiang hi fake account kan tih te leh ah account lem siam hrim hrim te leh mi account chhuh sak a, mi account hack sak ten ka tiang kha an rawn hmang thin a. Phone thara log in nan Instagram in suggestion min pe a, ka emaw ka account chhia recover nan suggestion min pe a tiin emaw an rawn sawi a link an rawn thawn chiah anih phei chuanin an link rawn thawn kha ah khan lut loh la click loh la an link rawn thawn kha i lo click a i lo lut anih chuan-- I account chhuhsak che an tum a ni tih i lo hre dawn nia. I account kha an chhuhsak che a nih chuan hetiang a titute hian mi bum nan leh thil sual dang tih nan an hmang zui thin a, i account kha thil sual tih nan lo hmang ta se la, chutianga thil sual tih nan an lo hmang a nih chuanin, Thuneituten rawn chhui zui ta se la, i tih ni miah lo ah khanin thubuai awrin nasa takin i buai phah thei a ni tih hreh la, lo inveng fui fimkhur viau ang che. Tin chu bakah chuan online a sum pei punna tha tak hria a rawn kawh hmuh tum che angin hetiang mite hian an insawi bawk thin a, chumi kha mi chu bial a tiin i biak tur an rawn kawh hmuh che anga a hni a ni hnenah hian cheng chuti zat chu online in invest la ni chuti zat chhungin cheng tam takin a pung ang tiin an sum invest na leh a pung an dawn na screen shot ni awm tak tak te an rawn thawn bawk mai thei che a ni hengte hi bum an tum na che vek a ni nangmah tihmual pho nan che emaw i sum chhuhsak nan che emaw hman an rawn tum che a ni tih lo hriat la lo chhang let loh la. link kan rawn thawn che kha lo click lo la him ber mai a ni a hma kan sawi tawh te hi an rawn thawn kher lo che a nih pawh in tute nem aw an Instagram story velah hlawk leh awlsam taka sum la lut thin anga rawn in tar lang a hetiang zawnga eng eng emaw post an rawn siam thin a nih chuan khatiang mi kha lo biak pawh loh a him ber bawk a ni awle khang te kha tunlai a Instagram ah An inbumna langsar zual te chu nia, khatiang mitena an bum ve loh nan che lo inveng fimkhur la, i chhungte leh i thiante pawh buman awm ve loh nan heng te hi lo hrilh ve la, in zavaiin lo him zel turin duhsakna ka hlan chauh a ni e.